Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin Maple Street tui leh awlsam taka siam dan kan en hauh leh dawn a ni. Tun tuma Maple Street ka rawn siam dan tur hi a awlsamin a tui em em a. Video hi a tawp thlengin min lo en sak ul a, in lo siam ve leh theuh dawn nia chu in tih ve ngei ka ring. A hmasa berah chuan mei pawl hi kan lo chansawm hmasa phawt ang, a phel ka hmang dawn a, mei pawl hi a chang tha kan hmuh chuanin a chang tha ngei kha kan hmang dawn nia, hetiang laiah chuan a chang tha lei tur a awm lova, ka mei pawl hman hi a no deuh hlek a, a chang tha kha kan neih chuan a chang tha kha kan hmang hram hram dawn nia. Tihian a mu awmna lai kha kan paih ang a, chuan a mu awmna lai kan paih zawh hunah hianin a pawn lampang a kawr hi fai takin kan vel leh ang. Ka vel chhah lutuk lo va, pan lutuk lo chhah lutuk lo khan ka vel a, a vel dan tawk tur kha chu kan hrethiam vek turah ka ngai a, chuan ka channel min hlusak a, min subscribe tute leh ka video min en sak thin tute zawng zawng chungah ka lawm a, Thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawh khan ka video hi tha in tih zawng a nih chuan khawngaihin min lo subscribe ve ula, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang. Mai pawl pawh a kawr kan vel zo ta a, a kawr kan vel zawh hnuah hianin fawkin kan chhun kuah ang. A chhung lampang leh pawn lampang hi kan chhun ve ve dawn a, a chhung lampang hi ka chhun hmasa phawt a, a chhung lampang kan chhun zawhah hianin a pawn lampang kha kan chhun ve leh dawn nia, zu chhun thuak thuak lo khan fawk hian kan zu chhun tlang zel dawn nia. A chhung lampang chu kan chhun zo ta a, hei a pawn lampang kha kan chhun kaw ve leh a. Pakhat chu kan chhun kaw zo ta a, chuan a dang kha kan chhun ve leh ang. A hma kan chhun kuak ang bawk khanin thenkhat chuanin chan hnuah te an chhun kaw thin a, mahse chan hma hetia a hlai laia chhun kuak hi a awlsam zawk ka ti a. Kan duh chuanin kan chansawm hnuah pawh khan kan chhunkaw theih a, kha kha chu keimahni duh dan zawk zawk ni rawh se. Kan chhunkaw zo ta vek a, kan chhun zawh hnuah hianin bowl ah tui kan dah a nga chuan vinegar fian tel i kan leih lut ang, vinegar ka tehna fian te kha tablespoon aw. Tikhan kan zu chawk rual anga chuan kan mai pawl chhun kuak sa kha kan duh ang tawk a lianin kan chan anga kan dah lut ang vinegar leh tui kan chawh pawlh sa ah khan. Te lutuk lovin ka chan a, nakinah ka la chan tet leh dawn tho avangin tihian kan chan zo ta a, Chuan kan han chawh pawl nawk nawk a, kan chhin anga minute sawmhnih atanga minute sawmthum vel kan up ang, kan chiah ang. Minute sawmthum kan lo chiah tling tawh a, chuan minute sawmthum kan chiah hnuah hianin kan la chhuak anga ball hrana fai takin kan sil dawn a ni. Vawi thum vawi li vel kan sil dawn nia, vinegar thur te kha a reh vek theihna turin. Thenkhat chuanin vinegar hmang lo khanin chi nei an hmang thin a. hei kuhva ei nana chi nei kan hman thin ang kha maw? Khatiang kha an hmang thin a, mahse chi nei hman kha chuanin a tlem berah darkariat vel tal chiah kha a ngai thin a, a rei zawk a, a buaithlak zawk ka tia, chuvang chuan vinegar ka rawn hmang a ni, kan duh chuanin chi nei kha kan hmang thei zawk a ni, kha kha chu keimahni neih rem chan zawk zawk kha kan hmang thei tih na nih chu chi nei emaw vinegar emaw a hman theih ve ve a ni. Ti hian hei ka sil fai zel a, vawi thum vawi li kan sil dawn nia ka tih tawh kha, kei pawn hei hi vawi li ka sil fai na tur a ni tawh in ka hria. Ti hian kan sawr fu deuh ang a mei pawl kha, a tui pai te kha kan sawr chhuak deuh dawn tihna a nih chu. Tihian hei kan sawrfu zo tawh a, mei pawl chu kan la chhuak zo tawh a, tlêmin kan chan tê leh deuh hlek a, tia kan chan tê, kan chan têt lehna chhan hi chu kan dah hul leh deuh hlek dawn a, a hul hma deuh zawk theihna tur khan ka chan tê leh deuh hlek a ni. Tihian minute sawm vel kan lo dah hul ang a, minute sawm vel kan dah hnuah chuan a lo hul tha tawh a, chuan thir belah kan dah lut ang. Dekchi pawh kan hmang thei a, thir bel pawh kan neih rem chan zawk zawk kha, kan neih rem chan ang ang kha kan hmang thei a ni. Tihian mai pawl chu thir belah ka lo dah lut zo ta vek a. Chuan chini no khat ka telh a, kan duhthlum dana zirin chini hi chu kan telh tamin kan telh tlem thei a, mai pawl kan siam tam dana zir te pawh niang chu chini kha no khat kha chu a thlum lo deuh ka ring a, no chan ve ka telh bel leh a chuan tui no khat ka telh bawk a ni, thiang kan chaw pawlh anga gas ah kan chhuang tawh ang. Gas-a kan chhuang ang a ti hian kan chawk deuh char char dawn a ni. A so ṭan tawh a, hei a rawn so hnuah hi chuanin kan chawk deuh char char dawn nia, ka gas alh hi a lian vak lo va, chuvang chuan gas hi a sang berah ka dah a, kan gas alh kha a lian ṭha anih chuan a laihaw lah kan dah dawn nia.

A phuan bawrh bawrh a khu kan hmuh ang khuanin a kang tawh lutuk a ni chini tui pawh kha mahse tlem kan la chhuang kang deuh hlek ang tihian kan chawk char char dawn nia. Mai pawl sweet hi siam a harsa lo va, bawlhlo kan hman ho pawh kha hmuh han harsa leh hau tak lutuk kha awm lo va nih chu. Mai pawl leh chini leh vinegar emaw chi nei kan neih rem chan zawk zawk kha a ni mai a, tui kha chu khawi hmunah pawh mihring chen tawhna ah chuanin a awm vek a, chuvang chuanin siam hi a harsa lo va, bawlhlo kan hman ho pawh kha hmuh han harsa leh hau tak kha awm lo va ni. Tihian mahni inah mahni siam ngei tui takin kan ei thei a nih chu, mi siam sa dawran zawrh va lei kher ngai lo khan, chuan sum dawn nana kan hmang duh nih pawn tihian mahni inah awlsam takin, sum tuak nan te pawh kan siam thei bawk a ni, chini tui pawh a kang dan pawh tawk vel tawh a tunah chuanin gas ka off tawh a, mahse bel hi a la sat avang khan ka la chawk char char a ni tihian. Tlemin a dai ve deuh hlek tawh a, hetia tlema daih ve deuh hlek hnuah hian thlengah kan suak chhuak ang. A mal te tein a hrangin a insi lo tur khan kan dah dawn nia, a inchar lohna tur khanin. Thleng hniah ka dah a, ka suak chhuak zo ta vek a, a insi lo khan ka dah vek a, tihian pawnah nisa lutuk lovah kan pho dawn a ni. Ni khat leh zan khat pawna ka pho hnuah chuan a lo ro tha ta em em a. Hei aia ro kan duh chuanin ni chhum ni li te pawh kan la pho thei a ni. Kha kha chu keimahni duh dan dan ni se la, kan duh chuanin ni khat leh zan khat pho lo pawh khan fenah te pawh kan chhem lo tir thei bawk a ni. Chuan thleng pakhata ka dah zawk hi chini dip ka phul dawn a, chini dip ka tal a tihian, bawlah chini dip tlem kha ka dah a kan zu tal a nih hi. Chini dip hi kan neih loh chuan phul kher kha a ngai chuang lo va, chini dip hi siam a harsa lo va, kan phul duh kha chuanin chini pangngai khan grinder ah ka her sawm mai a, grinder a her sawmna tur kan neih loh pawn sarang ah kan dah anga ruat chung khan kan chhu sawm thei a ni. Pakhat te te a zu tal lo khan maple sweet kha bowl ah khan tam ve deuh hlek ka dah lut a chuan ka kut in ka hup pui a, ka thing a tichuan a kai rual duh a. a awlsam zawk bawk a ni. A nih loh pawn sarang ah chini dip kha kan dah lut ang a chuan nawipawh sweet kha kan dah lut bawk ang a, sarang kha kan tawn phui ang a, kan thing ang a, tichuan a kai rual duh a awlsam zawk bawk a ni. Tun tumah hi chuanin ka siam tam vak loh avangin sarang a ti loh khan ball ah ka ti mai a ni. Thleng khat a mi chauh hi chini dip kha ka phul dawn a, tihian thleng khat a mi chu chini dip kha kan phul zo ta a, kan tat zo ta a, chuan hei hi chini dip kan phulh loh zawk kan tal loh zawk kha a ni a hei pawh hi a tui em em a chini dip han tal loh pawh hian hmel lan dan te pawh kha a mawi em em a ni hei hi chini dip kan tal zawk kha a ni a a tui dun em em a pahnih hianin siam kha harsa lova nangni pawn in lo siam ve ngei dawn nia tui in tih ve ngei ka ring awle tunṭum a video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela. Video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu in zavaiin ni hman nuam, zan hman nuam vek pu le.